сты хӕхбӕстӕ. Бӕрзонд, сӕрыстыр ӕмӕ ӕнусон хӕхтӕ. Адӕймаджы бӕллиц рагӕйдӕр уыд сӕ урс цӕхӕркалгӕ цъуппыты ӕмвӕз, цӕргӕсты ӕмӕ уариты ӕнгӕс атӕхын, сӕ сыгъдӕг дзӕнӕтон уӕлдӕфӕй риуыдзаг сулӕфын. Ахӕм бынӕтты арвӕй бӕрзонддӕр кӕм ницуал ис, кӕддӕр незаманты равзӕрдысты ирон хъӕутӕ Дагом, Урсдон ӕмӕ Доны сӕр. ӕмӕ дзы ӕрцардысты ирон адӕмы рагон фыдӕлтӕ. Комы рындзӕй ракӕсгӕйӕ раст уӕлӕрвтӕй ӕркӕсӕгау кӕмдӕр бынӕй зынынц Ӕрыдоны дон, федералон фӕндаг ӕмӕ йӕ алфӕмблай цалдӕр хъӕуы. Бынӕй скӕсгӕйӕ та лӕджы уырнгӕ дӕр нӕ бакӕндзӕн. Ам мигъты ӕмвӕз кӕй ис диссаджы рӕсугъд цӕрӕн бынӕттӕ. Ардӕм ссӕуын абон дӕр ӕнцон нӕу. Хӕххон къӕстӕ-мӕстӕ фӕндагыл иудадзыг хӕрдмӕ цӕугӕйӕ, фӕлӕ йӕм афтӕмӕй, цымӕ фыдӕлтӕ та куыд хӕццӕ кодтой кӕддӕр рагзаманты. Иу рагон таурӕхъмӕ гӕсгӕ кӕддӕр Уӕлладжыры зӕххыл цардысты Царциатӕ. Хъӕриуы хохрӕбын Сухсы айнӕджы лӕгӕттӕй иуы ӕрцард Царциаты фӕстӕ цы адӕм фӕзынд, уыдонӕн сӕ раздзог йӕ бинонтимӕ. Фӕстӕдӕр уым райгуырд йе фсымӕр Уӕлладжыр. Уӕлладжыр куы рахъомыл, уӕд ын рахицӕн кодтой йӕ байзӕддаг кӕмӕ рцӕрой, ахӕм бынат. Уыдон уыдысты рагон фидӕрттӕ айнӕгыл. Самадтой сӕ, фыццаг дзы чи цард, уыдон, царциатӕ. Уыдис дзы къуырф лӕгӕттӕ, зӕххы бынмӕ арф ныххизӕнтӕ. Фидӕртты раззаг къултӕ уыдысты афтӕ дӕсны амад айнӕгыл, ӕмӕ дзы дурӕй-дуры хсӕн змӕст дӕр нӕ уыди. Афтӕмӕй уыдысты тынг фидар. Уыцы лӕгӕттӕй иуы райгуырд Уӕлладжыры фырт Ос-Бӕгъатыр. Йӕ ирон ном та, дам, Ӕлгъуыз уыди. Уыцы рагон заманты вдисӕнтӕ ссардтой археологтӕ Дагомы рагон уӕлмӕрдты иртасын куыстыты кӕнгӕйӕ. Ацы ӕвӕджиау рӕсугъд дзаума адӕймаджы стыр дисы фтауынц бронзӕ конд алыгъуызон айдӕнтӕ. Сыгъзӕринмӕ ӕвзист къухдарӕнтӕ, фӕрдгуытӕ, хӕцӕнгӕрзты алыхуызтӕ дзурӕг сты ацы зӕххы рагон цӕрджытӕ. кӕддӕр хъӕздыг ӕмӕ курдиатджын кӕй уыдысты, ууыл. Рагон уылладжырмӕ хаудысты Урсдон, Донысӕр ӕмӕ Дагом. Уым ӕрцардысты Ос-Бӕгъатыры фырт Къусӕгоны байзӕддӕгтӕ. Къусӕгонмӕ та, таурӕгътӕм гӕсгӕ, йӕ ӕфсымӕртӕ сӕразон ӕмӕ сидӕмонимӕ уаргӕйӕ, ӕртӕ хӕзнайӕ ӕрхауд сыгъзӕрин диссаджы къус. Уый амыдта кувыны гъдаумӕ, кувӕг лӕджы хӕсмӕ. Кусӕгонӕн йӕ иу фырт ӕрцард Дагомы, иннӕ Урсдоны, ӕртыккаг, Донысӕры. Дагомы фарсмӕ Цъамады хъӕу куыд равзӕрд, уый тыххӕй та баззад ахӕм таурӕгъ. Ос-Бӕгъатыры иннӕ фырт уыди сидӕмон, уымӕн йӕ фырт хуынди Цъӕсмӕт, уый фырт Хамид. Уыдон цардысты Уӕллаг Уыналы. Хамитӕн уыд дыууӕ фырты, Антут ӕмӕ Мысыкк. Уӕды заманы хӕхбӕсты зӕххытӕ уыдысты хъӕдӕй ӕмӕхгӕд. Уынал уыд гӕвзыкк ран, ӕмӕ-иу рӕстӕджы Антут ныууагъта йӕ ӕфсымӕр Мысыччы Уыналы, йӕхӕдӕг та ацыд Дагоммӕ. Уым ӕххуырсты бацыд Хнеуы фыртмӕ ахӕм бадзырдимӕ: Антут хъуамӕ фондз азы Хнеуфыртмӕ фӕцыдаид фыййау. Уый фӕстӕ Хнеуфырт хъуамӕ йӕ чызджы радтаид Ӕнтудтӕн. Ӕмгъуыд куыд хӕстӕг кодта, афтӕ Ӕнтуд катай бацыд, кӕм ӕрцӕрдзысты йӕ бинойнагимӕ, ууыл тыхсгӕйӕ. Мидӕг моймӕ бацӕуын худинагыл нымадта, ӕмӕ йӕхицӕн сӕ рӕбынбынат равзарынӕн Дагомы сӕрмӕ Габайы рагон мӕсыджы размӕ схызт ӕмӕ уырдыгӕй фӕйнӕрдӕм афӕлгӕсыд. Йӕ цӕст ӕрхӕцыд дардгомау хъӕды астӕу стыр бӕрзонд дурыл. Бабӕрӕг ӕй кӕнон, загъта ӕмӕ уырдӕм фос аскъӕрдта. Дуры бын разынд стыр лӕгӕт. Таурӕгъ куыд амоны, афтӕмӕй фос уым баривӕд кодтой. Ӕнтут йӕхицӕн ӕхсыр ӕрдыгъта, къусыдзаг, йе мбис ын бацымдта ӕмӕ йӕ нымӕтыл бафынӕй. Иу рӕстӕджы куырыхъал уӕд кӕсы ӕмӕ диссаг. Ӕхсыр та ногӕй йӕ былтӕй кӕлы, бацахсти. Йӕхӕдӕг дӕр цыма сойджын хӕринӕгтӕ фӕхордта, уый хуызӕн ӕфсӕст уыди. Ам бӕркадджын бынат кӕй у, уый бӕрӕг у, ахъуыды кодта Антут, цӕй ӕмӕ йӕ мӕ каистӕй ракурон. Афтӕ бакодта, ӕмӕ йын Хнеуы фырт дӕр йӕ курдиат сӕххӕст кодта. Ӕгайтма мӕ чызгимӕ махмӕ хӕстӕг цӕрдзыстут, зӕгъгӕ. Уый адыл ӕнтут Хниуфырты чызгимӕ ӕрцард уыцы ран, дуры бын лӕгӕты. Уый фӕстӕ хуссарырдыгӕй скодтой хӕдзар, рацыд рӕстӕг ӕмӕ ӕнтутты взӕрст зӕхх схъӕу ис, ӕмӕ йыл сывӕрдтой ном Цъамат.
Райдыдтой цӕрын ӕмӕ сын уӕд узе сывӕллӕттӕ фӕзынди. Ӕмӕ сывӕллӕттӕ та уыдысты бирӕ. Ӕхсӕз

Бирӕгъ чи у, уый та уыди Уырымы лӕппу. Ӕмӕ афтыди Туалгоммӕ ӕмӕ уым рацот кодта бирӕгътӕ.
Цъамады хъӕу кӕд равзӕрд, уӕдӕй абонмӕ раивтой ӕппын къаддӕр фынддӕс фӕлтӕры ӕмӕ рацыд фондз сӕдӕ азӕй фылдӕр. Алы заманты дзы цардысты бирӕ мыггӕгтӕ: Хъайттатӕ, Тлаттӕ, Уататӕ, Бицъотӕ, Тохсыртӕ, Борӕтӕ, Черчестӕ, Зӕрӕхохтӕ, Мадзатӕ, Ханайтӕ, Гагкайтӕ, Туатӕ, Тӕбӕхсаутӕ, Цӕрукъатӕ, Джембаттӕ ӕмӕ Хъайыртӕ. Чи зоны, кӕцы заманы дзы амад ӕрцыд, абон хъӕуы астӕу цы мӕсыджы хӕлддзӕгтӕ баззад, уый. Таурӕгъмӕ гӕсгӕ, хохӕс дуры сӕрыл амад, уый уыдис кӕддӕр авд уӕладзыгон. Афтӕ бӕрзонд, дам, уыдис, ӕмӕ йӕ сӕрӕй зындысты быдыртӕ иууылдӕр. Схизӕн ӕм уыдис ӕрмӕст иуырдыгӕй, уый дӕр цыппӕртыл быргӕйӕ. Мин ӕхсӕзсӕдӕ цыппӕрдӕсӕм азы хъӕумӕ ӕрбабырстой персайнаг шах Аббазы фсӕдтӕ. Хъӕуы цӕрджытӕ стырӕй-чысылӕй мӕсыгмӕ схызтысты, ӕрцӕттӕ кодтой сӕхи тыхгӕнджытимӕ схӕцынмӕ. Цалдӕр бонмӕ цалдӕр хатты шахы фсад скодтой фӕлтӕрӕнтӕ мӕсыг бацахсынмӕ, фӕлӕ та-иу сыл мӕсыг хъахъхъӕнджытӕ бӕрзӕйсӕттӕн цӕфтимӕ сымбӕлдысты. Ракалдтой-иу сыл уӕлейӕ дуртӕ ӕмӕ-иу сӕ уыдон сӕ хъӕлӕсы ахастой.
Сахабасӕй ныппырх кодта. Уӕлӕ дзуарджан куы хины, уӕлӕ дзуар кӕм и, уой дзуарджан хины. Ӕмӕ хьордыгӕй кӕсӕнтӕ сарӕзта йедмӕ, мӕсыгмӕ. Ӕмӕ хосы къултӕ чи сты, уыдон басыгъта. Фӕлӕ уӕддӕр сӕхи нӕ радтой. сӕхи, уӕддӕр хӕцыдысты. Кургом мӕсыгыл уыди каутӕ быд. А уыцы каутӕ уыдысты дурӕй се дзаг. Иу куывает, иу йӕ уӕладзыг, иннӕ уӕладзыг, иннӕ уӕладзыг. Ӕмӕ рӕгӕрӕгӕр-иу кодтой иу бинаг, бинаг уӕладзыг, фӕлыг кодтой бӕндӕнтӕ. Ӕмӕ иу дуртӕ ракалдысты, ӕмӕ иу сӕ быны ныммардысты. Мӕ та-иу куы бырстой, та-иу иннӕ алыг кодтой. Уӕдмӕ уӕле не хстой, ӕмӕ-иу галӕн куы нӕ алыди, уӕд-иу мӕсыг халыр райдтой ӕмӕ-иу мӕсыгӕй ӕхсын байдыдтой. Ӕмӕ сӕ иомӕн нӕ басастой. Мӕсыгӕн йӕ алыварс ис уӕрмытӕ. Ӕмӕ уыцы уӕрмытӕ чи сты, уыдон сты чъырӕй амад. Ӕмӕ ивер исты тыхгӕнӕг уыди, уӕд-иу сывӕллӕттӕ уыцы уӕрмыты ныккалдтой. Ӕмӕ сӕ уӕле къӕйӕрвӕр, къӕй, къӕй ахӕм цыбыр къӕй. Ӕма къӕй ӕрывӕр ӕма сахар нӕ цыди, не зыдтой исты зинӕуи. Фӕлӕ къӕй ӕвӕрд нӕ уыди кӕртыты, ӕмӕ гъеннӕмӕ нӕ зони исты зы искуы и, уый нӕ. Ӕмӕ афтӕмӕй тыирвӕзтысты. Хер дӕр уыцы морымы тӕгас сты.
Цъамады хъӕуы мӕсыг абон онг нымайынц табуйагыл. кӕддӕрӕй арв ӕрцавта ӕмӕ йӕм уый фӕстӕ ӕрвылаз йӕ разы чи царди, уыдон, черче сты бинонтӕ ӕмӕ мыггаг, куывды цӕуын байдыдтой куыд Уациллайы кувӕндонмӕ. Бӕрзонд хӕхты хъӕбысы ис ацы ӕвӕджиау рӕсугъд зӕхх, ирон адӕмы гуырӕн авдӕн Уӕлладжыр. Зындгонд табуйаг къӕриу хох хонынц зӕдты бадӕн. Йӕ фарсмӕ сухсы быдыры уыд рагон кувӕндӕттӕ. Уым нӕзоныджын фыдӕлтӕм хӕццӕ кодтой уӕларвон тых ӕмӕ дунембарынады сусӕг зонындзинӕдтӕ. Ӕнусты сӕрты сӕ кувы ныгъдӕуттӕ рхӕццӕ сты суанг абоны онг. Абон дӕр ма цъамадӕй ралидзгӕ адӕм хъуыды кӕнынц, ам цы бирӕ кадджын кувӕндӕттӕ ис, уыдон. Абон кӕд раздӕрау се ппӕтмӕ нал цӕуынц, хъыгагӕн, уӕддӕр ма афӕдз дыууӕ-ӕртӕ хатты цыфӕнды дардӕй дӕр уыдон атындзынц сӕ фыдӕлты кувӕндӕттыл хи бафӕдзӕхсынмӕ. Ис дзы рагон лӕгты дзуары кувӕндон, хуыдтой ма йӕ Рекомы фсымӕр. Цъӕхилты табуйаг кувӕндон Мигъдӕуы дзуар Урсдоны комы, Алардыйы дзуар Дагомы сӕрмӕ, Цъамады хъӕузӕд, Майрӕм, Ӕнтуттаты дзуар, Ӕхсӕрты дзуар, куывтой дзы Рыны бардуагмӕ. Рагон Габай мӕсыджы раз куывтой Елӕ ӕмӕ Мыкалгабыртӕм ӕмӕ Цыргъы дзуар. Дзуарджын табуйаг бӕстӕйы адӕм архайдтой рӕстӕй цӕрын, ӕххӕст кӕнын кувыны ӕгъдӕуттӕ.
Мынацъамады хъӕуы тӕккӕ скомкоммӕйы Аларды дзуар. Аларды дзуар уый у кӕстӕрты дзуар. ма йӕм фӕцӕуынц ӕм куывды, йӕ рыг тагъд уыдзӕни йӕ куывды рӕстӕг июны фыццаг къуыри. Кувынц ӕм уый тыххӕй сывӕллӕтты ӕмӕ дзуарӕй куы рафадынц. Уӕд иу ӕм куывды ссыдысты, мӕ усӕн низ ӕнцонтӕй арвыстой. Алардыйы кувӕндон, ахӕм бӕлвырд хабӕртты, ахӕм сывӕллӕтты сӕ къӕхтыл-иу нӕ лӕууыдысты мӕ-иу сӕ ӕрбахуыдтой, сӕ хъӕбысты-иу сӕ ӕрбахастой ацы кувӕндонмӕ. Мӕ-иу фидӕн азы сӕхӕдӕг ссыдысты сӕхи къӕхтӕй. Ахӕм цаутӕ бирӕ хӕттыты ӕрцыди. Дзургӕ нӕ кодтой, та йыл сдзырдта. Йӕ сӕр нӕ урӕдта ӕмӕ та йыл дзӕбӕхӕй ссыди. Ахӕм Йедтӕ дзы бирӕ уыди хабӕрттӕ ацы кувӕндоны. Хосты дзуары кувӕндоныл ахӕм таурӕгъ хъи, уый мын радзырдта Кӕсӕбиты Микъа, гыццыл лӕппуттӕн афтӕмӕй. Цӕвиттон, Цъамады хъӕубӕстӕм ӕрбалӕбурдта тыхгӕнӕг. Хуыдтой сын Ногъайы, Тӕтӕр уыдысты, бӕлвырд сӕ Микъа дӕр нӕ зыдта, цахӕм, чи сӕм ӕрбалӕбурдта, уыдон, фӕлӕ. Цъамады фӕсивӕд фӕцӕйцыдысты тохмӕ уырдӕм, сӕ ныхмӕ. Ӕмӕ Тхосты кувӕндон ны цур сӕм рувас рацыди. Мӕ дам, къӕдзӕхфӕстаг куыд фӕци, афтӕ сӕм лӕппуйы хыз ракаст. Масан дзуры, цъамады фӕсивӕд мачи уӕ фӕтӕрсӕд, уыцы тохы ӕз дӕр уе мварс уыдзынӕн. Уыцы тохмӕ ныццыдысты мӕ знӕгтӕй, знӕгты бын загъд ныккодтой цъамады фӕсивӕдӕн. Иунӕджы дӕр нӕм цъӕрымыхст нӕ фӕкодта. Ницы чи дзы фӕцъӕрымыхста, афтӕмӕй иуыл дӕр сӕ бынӕттыл сӕмбӕлдысты.
Абоны онг ӕнтутты байзӕддӕгтӕ авды мыггагӕй Тхосты Хуыцауы дзуарӕн табу кӕнынц, зӕрдиагӕй йын ӕххӕст кӕнынц йе гъдӕуттӕ. Бӕрӕгбон бон цыфӕнды уавӕрты хурӕй къӕвдайӕ, уӕддӕр фӕсивӕд лӕггадгӕнджытӕ, фысымтӕ райсомӕй раджы ӕппӕт хъӕугӕ дзаума сласынц дзуары размӕ. Уырдӕм бакӕнынц нывонд галы, уым ӕгъдаумӕ гӕсгӕ, Хуыцаумӕ скувгӕйӕ, кусарт акӕнынц. Уым куывддон адӕмы ӕрбацыдмӕ бацӕттӕ кӕнынц кувинӕгтӕ, сфыцынц кусартӕ дзидза, хъӕугӕ хӕйттылӕй адих кӕнгӕйӕ. Скӕнынц физонджытӕ, рагон ирон хӕринӕгтӕ, фыдызгъӕлӕй. Сарӕхынц кусарты сӕрымы къӕхтӕ. Бӕрӕгбоны иннӕ кадджын кувинӕгтӕ чъиритӕ кӕныныл та балӕууынц сылгоймӕгтӕ, Бацӕттӕ кӕнынц алы хойрӕгтӕ фынгтыл ӕрӕвӕрынмӕ. Уӕдмӕ сабыргай адӕм дӕр ӕмбырд кӕнын байдайынц. Ӕгъдау куыд амоны, афтӕмӕй Ӕнтуттаты дзуармӕ фӕцӕуынц Кӕсӕбиты, Тотыккаты, Пагӕты, Созаты, Уырымты, Датиты ӕмӕ Бирӕгъты мыггӕгты минӕвӕрттӕ. Дзуары бон сын вӕййы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, кувӕн, табугӕнӕн бон дӕр, ӕмӕ ма уыимӕ мыггӕгты иугӕнӕг бӕрӕгбон, ӕхсызгондзинад, циндзинад сын хӕссӕг бон дӕр.

Абон мӕнӕ Уӕлладжыры комы стыр бӕрӕгбон у. Тыхост Хуыцау дзуары бонӕй фӕхонынц сабу йӕ хуыцӕн уӕд. Стыр тыхджын зӕдтӕм уыдис гуырынскӕ хистӕртӕ. Мӕ мах мӕнӕ нӕ фыдӕл ӕнтутты байзӕддӕгтӕ ӕхсӕз мыггагӕй ӕрцӕуӕм ардӕм алы аз дӕр ӕмӕ ацы бӕрӕгбон мӕнӕ цин фӕкӕнӕм. кӕрӕдзимӕ зонгӕ кӕнӕм, ӕрбадиуӕг чи кӕны песы мыггӕгтӕ. Ӕмӕ иу ӕртӕ азы размӕ нӕ фыдӕлӕн тугтӕн кӕстӕртӕ сфӕнд кодтой ӕмӕ йын сывӕрдтой цыртдзӕвӕн, дӕлӕ гыццыл дӕлдӕр ис уыцы цыртдзӕвӕн. Ӕмӕ йой у махӕн тынг стыр ӕхсызгондзинад. Ӕмӕ цин фӕкӕнӕм йе уыцы хъуыддагыл дӕр. Ардӕм дыууӕ хатты рцӕуӕм мах бӕрӕгбонмӕ. Июны мӕй та нын вӕййы Аларти бӕрӕгбон ма ардӕм ӕрцӕуӕм, мӕнӕ ӕрхӕцы комӕй цы мыггӕгтӕ ацыдис Йодоны иууылдӕр. Мӕнӕ мӕ фыдыфыд, мӕнӕ ӕрхӕцы бынӕтты цардысты. Ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон вӕййы, ардӕм куы рбахизын, уӕд мӕ риу байгом вӕййы, ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон вӕййы. Афтӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ хъуамӕ кӕрӕдзийы зоной мыггӕгтӕ. Хистӕртӕ куыд зӕгъынц, афтӕмӕй ацы мыггӕгты хсӕн чызг лӕвӕрд дӕр нӕй. Мӕнмӕ гӕсгӕ раст у уыцы хабар. Ӕмӕ кӕстӕртӕ хъуамӕ Иосы хабӕрттӕ зоной. Ӕртӕккӕ Иосы хорздзинӕдтӕм адӕм се ргом кӕй аздӕхтой, уый дӕр, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ма хорз хъуыддаг у ӕмӕ йыл, ӕвӕццӕгӕн, тынгдӕр фӕхӕцын хъӕуы, фӕфидардӕр ӕй кӕнын хъӕуы. Ӕмӕ афтӕмӕй кӕстӕртӕ Уадзынмӕ дарддӕр хӕссой нӕ фыдӕлты фарн, нӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ хъуамӕ рох ма кӕной.
Тхосты дзуары бон Цъамады вӕййы рагуалдзӕджы, ӕмӕ куыд дзурынц, афтӕмӕй алы аз дӕр рауайы уаргӕ бон. Афтӕ уыди ацы хатт дӕр. Фӕлӕ диссаг у, уӕддӕр куыд фидар у адӕмӕн сӕ уарзондзинад райгуырӕн зӕхмӕ. Куыд тыхджын у се уӕнг фыдӕлты рагон табуйаг дзуӕрттыл! Алы хӕдзары дӕр бацӕттӕ кӕнынц кувинӕгтӕ, ӕртӕдзыхон чъиритӕ, бӕгӕны, физонджытӕ, ӕмӕ уыдонимӕ кувӕндонмӕ бинонты минӕвӕрттӕ, арӕхдӕр кӕстӕртӕ, ӕрмӕст нӕлгоймӕгтӕ ацӕуынц. Уым дуры бын цы лӕгӕт ис, Уым фаронӕй нырмӕ вӕййы ӕвӕрд бӕгӕны, ӕмӕ уый сисынц, байуарынц ӕй куывддон адӕмы кувинаг бӕгӕнытыл ӕмӕ дзы ног бӕгӕны нывӕрынц фидӕны бӕрӕгбонмӕ иннӕ азмӕ. Кувӕндоны раз ӕппӕт кувинӕгтӕ иумӕ скувы дзуары лӕг. Ӕхсӕв табу дӕхицӕн фотхсау! Абонтӕ дӕ кувӕнгон хуӕрзер кодта, ма та дӕ номарӕн мӕн рафӕдзӕй афӕдзмӕ рӕсугъдӕй рӕсугъддӕр куы цуа хсау, ахӕм арфӕнӕн бакӕн. Мӕнӕ ацы фӕсивӕд сты хсау, уыдон хорз Хуыцауы дзуары фӕсивӕд дӕвай, дӕвӕдон адӕм сты. Мӕнӕ фыдӕлтӕн иу цы хыс бакодтай, уыцы хыс ацы фӕсивӕды дӕр иу куыд бакӕнай, ахӕм арфӕгӕнӕг у. Йӕ хосты Уастыррит, хосты Хсау, дзуар ӕнтотты фашист дзуарды ӕнтут скъуыдта мӕнӕ фыццаг цаумӕ. Йӕ мӕ уыцы хорздзинӕдтӕ ракуырдта йӕ кӕстӕртӕ, но кӕстӕр изӕр хорздзинӕдтӕ курын, ма сын сӕ расудӕг дӕтта, йӕ хамард фӕбакӕн. Уӕдӕ Хъӕриуы рухслӕртты нӕ фыдӕлтӕ дӕ быдыр равзӕрдысты, ӕмӕ Хъӕриуы рухслӕрттӕ цы хорздзинӕдтӕ-иу сын радтай, уыцы хорздзинӕдтӕ ӕз фӕсивӕд дӕр куыд балӕвар кӕнай, ахӕм арфӕгӕнӕг. Мӕн ацы кувӕндоны, мӕн ацы бынат уыди цардахъ. Цардахъ уый у, мӕ дзы иу кӕм кӕстӕртӕ базадысты лӕггадгӕнджытӕ. Лӕггад кодтой кӕстӕртӕ хистӕртӕн. Мӕ се рцыдмӕ акодтой кусарт. Кусарт-иу сфыхтой мӕ ӕрӕвӕрдтой мӕнӕ ацы бынаты. Ацы бынаты уыди ӕмбонд конд, ӕмбонд сара, ӕртӕккӕ сӕ сара, фӕлӕ уый хуындис мӕй узы. Мӕнӕ фыктӕвӕрд уыди дыууӕсӕдӕй. Фынгтӕ. Кӕстӕртӕ та се хӕс уыди афтӕ кӕнын, сӕ хистӕртӕн лӕггад кӕнын. Ӕмӕ уыдысты авд ӕфсымӕры. Авд ӕфсымӕры мыггагӕй уыди алы бон дӕр хицӕнӕй хицӕн галыргӕфст. Цъамады хъӕубӕсты уымӕй баззади. Ӕнтудтаты Авд кусарты акодтой къуыри дӕргъы тхост Хуыцауы дзуарон табуйнаг. Ӕмӕ-иу уыцы кувӕндон мӕнӕ-иу уыцы куывддон бынат. Мӕ-иу афтӕ куывтой нӕ фыдӕлтӕ. Мах дӕр ӕм тырнӕм уымӕ, кӕд нӕ бон афтӕ нӕу скӕнын, авд кусарт акӕнын, уӕддӕр ын нӕ бон куыд бауай ахӕм арф Хуыцау ракӕнын. Амин! Хуыцау! Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ рӕсугъддӕр у иумӕйаг куывд. Раздӕр ам хъӕу цӕджджинагау куы фыхти, йӕ цӕрджыты нымӕц фондзсӕдӕмӕ куы хӕццӕ кодта, уӕд дзы куыд нӕ уыдаид бирӕ кадджындӕр ӕмӕ фӕрнджындӕр ӕгъдӕуттӕ. Фӕлӕ абон дӕр, кӕд цы цӕрӕг нал ис цъамады, уымӕй уӕлдай, кӕд къӕвда уарыд ӕмӕ уазал уыд, уӕддӕр ирон лӕппутӕ зӕрдиагӕй хӕст кодтой се гъдау. Уӕддӕр Цъамады бӕрӕгбонмӕ ссӕуӕг адӕм рагон хъӕуы уынгтыл айхъусын кодтой ирон ныхас, ирон куывд. Байтыдтой сӕ зӕрдӕйы хъарм, сӕ уарзондзинады ӕхсызгон зӕлтӕ. Уымӕн ӕмӕ Темырханты Сослан куыд фыста, Ир зӕрдиагӕй хӕцынц сӕ рагон фыдӕлтӕ сын кӕй бафӕдзӕхстой, уыцы ирон диныл.